Ṛebbi isers Sidna Adem d tmeṭṭut-is di lejnan n Ɛiden i wakken ad t-felḥen, ad t-ɛussen. Ṛṛas-agi, Ṛebbi ittak-aɣ leḥwayeǧ akk s ṭṭaqa, s ara nefṛeḥ, s ara nerbeḥ, ad nqewwet iman-nneɣ. Lameɛna tikwal bunadem ur iṛbeḥ ara s ṭṭaqa ɣef ayen i s-ittak Ṛebbi, ala xaṭer ur yessin ara amek. Deg mkul tmurt, gar wid iɣran, llan mačči kan lcyax d ṭṭbibat, lameɛna llan ifellaḥen ijemɛen tmussni aṭas n wayen ijerben di lxedma-nsen n lɛazib d ukerrez bu akal. Leqbayel mačči d cwiṭ i ssnen ɣef tafellaḥt n lqaɛa la akked lmal i kksen deg lemluk-nsen. Ɛni mačči seg wayagi i sɛicen iman-nsen, ttaččaren lsewwaq n tmurt, Lameɛna imkun ttilin lɛawayit, tettili tmussni n ɛla berra ara kun-iɛawnen ay ifellaḥen ad tjebdem akter seg wakal-nwen iwakken ara terbeḥem akter diɣen mačči iṣurdiyen kan, lameɛna ṣṣeḥḥa d tazmert i warraw-nwen d imal-nwen. Rebbi yettak-aɣ leḥwayeǧ irkul s ṭṭaqa si ara nerbeḥ, alaxaṭer iḥemmel-aɣ, yebɣa lxir-nneɣ. Akka ara yafellaḥ, sawal-ak tmurt, tirzi-tt dɣa ttemgreḍ tamegra yeṭṭeqten di lweqt-is. Iwakken ara d-aru lqaɛa s ṭaqa, mačči kan d akal lɛali i gelezmen lmeɛna afellaḥ iǧehden. Argaz d tmeṭṭut ur nesɛi ara tazmert ṣṣeḥḥa ur zmiren ara ad xedmen ayen i ẓẓayen. Iwakken ara iǧehed bunadem, isefk-as lqut ilhan. Yelzem-as ad yečč uqbel ara yeffeɣ ɣer lxedma, mačči kan ad yessu afenǧal n lqahwa. Akken ṭumubil ur iteddu ara mebla ma yeččur d lgaz, akkagni ur yezmir ara ad ixdem bunadem mebla lqut di tɛabuṭ-is. Acḥal n Leqbayel tetten kan aɣrum d seksu, laxaṭer aksum d timellalin d uyefki ɣlayit bezzaf. Lameɛna, d leḥwayeǧ-agi i yettaken i bunadem iɣes yeqwan tazmert d ṣṣeḥḥa ad ixdem. Ihi, acu i gelezmen? Di leɛzayeb nwen, ur kerrzet ara kan lqaɛa, mačči kan lxuḍra d nneɛma i inefɛen, lameɛna lmal diɣen i uẓaẓ d tisita. D tidet, nessen ixxamen merra n Leqbayel sɛan taɣaḍt, tafunast, d kra yuẓaḍ. Yiwen neɣ sin ur kfan ara, cwiya ba cwiya ad d-rnun akken ara d-arun. Ur ten-zenzet ara deg ssuq iwakken ara terbeḥem iṣurdiyen, lameɛna jemɛet-ten deg uxxam iwakken ara terbeḥem tazmert d ṣṣeḥḥa i warraw-nwen si lqut yelhan. Ma tettem mliḥ, ur thelkem ara. Acḥal ay sxeṣren medden ɣef dduwa i warraw-nsen ihelken. Kenwi, d imecṭuḥen-nwen thelkem alaxaṭer acḥal d abrid ur tettem ara ayen ilaqen. Ma tettem mliḥ, ur thelkem ara imir-nni. Dɣa ass iṣurdiyen-nni ur nxeṣṣer ara ɣef dduwa ad d-taɣem-d uzan i lxedma. Akkenni ara izad lxir fell-awen.

tura imi naḥfeḍ ayen ilezmen i ufellaḥ iwakken ara yesɛu tazmert ṣṣeḥḥa ad nxemmim ɣef wakal nni ara ikerrez acu ara yexdem ufellaḥ iwakken ara d-yaru s ṭṭaqa wakal-is amezwaru d acu-t akal Fiḥel ma nniɣ-awen, maɛna mačči d yiwet ṣṣifa n wakal i yella. Ila wakal ɣef i yebna uxxam, la akked akal ilan deg ubrid, yettwaɛefsen s iḍar n medden. Ayagi ur inefeɛ ara i zzerriɛa, ur ittarra ara lfakya leɛli. Ila wakal lmelk d win deg umadeɣ yelhan. Acu i d lxilaf gar-asen? Akal amezwaru, amzun idaɛɛef ulac deg-s ayen ilezmen i tugma n zzriɛa. Akal wis sin, ilha lxaṭer iswa, iččur d ddwawi ittwjebden seg iferrawen immuten iɣlin f lqaɛa, iferrawen yerkan. Yerna akal lɛali d akal isteɛɛafen, win ikerrzen lqaɛa, I tt-izerɛen, ijebden seg-s tamegra mkul useggas, ur d-imegger ara seg-s tamegra yeṭṭuqten, lxaṭer akal-nni amzun iɛya. Argaz ixeddmen deg yiḍ deg wass, ur ixeddem ara mliḥ, iḥwaǧ usteɛfu d lqut. Tameṭṭut yettarun mkul aseggas, ur tṣeḥḥa ara, ur ṣeḥḥan ara warraw-is lxaṭer teḥwaǧ diɣen usteɛfu. Akal, Ittarun mkul useggas ur ittak ara lfakya d lxeḍra lɛali, lxaṭer am bunadem yeḥwaǧ usteɛfu lawk d lexbar iwakken ar yelhu, iwakken ara d-yerr lfakya lɛali. A leḥbab, ayen ɣef i ken-hedreɣ iḍ-agi, imkun tessnemt ayagi. Lameɛna, acḥal d abrid, ayen yessen bunadem d lḥeq ur t-ixeddem ara, dɣa ur d-yerbeḥ ara s ṭṭaqa,

akk fell-as. Deg-sen akk tban-d tazmert-ines di dunit, neẓra deg-sen lqudra-s. Mi nesken lxedma i aɣ-d-ittaken nneɛma, igranen yeččuren d tidrin wraɣen, ɣef lxir amagi neccekker Rebbi s lewhama, neɛbed isem-is s wul yunzen. Ay meqqret lǧuda n Rebbi ɣef bunadem, ad nekker akk ad ten-neccekker ɣef lxir-is. Yerna lumur-is ilhan ad t-nexdem i wawal-is ad nesmeḥsis. Imken d cwiṭ kan ay tḥefḍem iḍ-agi inefɛen-nwen ay ifellaḥen. Acu neḥfeḍ ɛni? Amezwaru, neḥfeḍ, bunadem iwakken ad yesɛu tazmert, ṣṣeḥḥa i lxedma, isefk-as lqut ilhan, lewqt d usteɛfu. Iwakken ara yesɛu annect-agi, isefk-as ad yerbeḥ ɣef lxir i s-ittak Rebbi kul ass. Ifka-as akal, iwakken ara t-ifelleḥ. Lameɛna ula d akal-nni yeḥwaǧ asteɛfu la akked leɣbar, iwakken ara d-yaru s ṭṭaqa lfakya lɛali. Rebbi Ifka-as i Bunan menmal. Tisita, wuli d iyuẓaḍ i wakken ara yerbeḥ ɣef ayen yettarun. Timellalin, ayefki d uksum, lameɛna neẓra diɣen akken deg ddunit-agi mačči d rrbeḥ n yiṣuṛdiyen i yenefɛen, lameɛna ṣṣeḥḥa d tazmert. Yettwekteb lmaḥib agi idrimen d aẓar mkul ṣṣenf n cceṛ. Wid i t-itebɛen fetken iman-nsen deg waṭas n leɛtabat. Ṛebbi yebɣa ad rebḥen lǧettat-nneɣ ɣef lxir i aɣ-d-ittak, i wakken ara nesɛu tazmert ad neddu deg ubrid n lḥeqq. Yerna Ṛebbi icɣel-d mačči kan s ṣṣeḥḥa n lǧettat-nneɣ, lameɛna s ṣṣeḥḥa n terwiḥin d ulawen-nneɣ diɣen. Acḥal d abrid, ayen i yessen bunadem d lḥeqq ur t-itebbeɛ ara. Dɣa ur d-yerbeḥ ara s ṭṭaqqa ɣef lxir i s-ittak Ṛebbi kul ass deg ddunit-is, ɛni mačči d ṣṣeḥ? Acḥal d abrid bunadem issexṣer tazmert-is irkul iwakken ar yerbeḥ iṣurdiyen ad yuɣal d assaɛi, dɣa ad yaf iman-is imir-nni deg ttbiṭar, ihlek neɣ ihbel. Acu ara yenfeɛ i bunadem ad yerbeḥ ddunit irkul ma truḥ-as terwiḥt-is? Iwakken ara neddu deg ubrid Ṛebbi, neḥwaǧ awal-is yettilin am lqut i aɣ-yesseǧehden i lxedma. Neḥwaǧ asteɛfu zdat Ṛebbi, iwakken ulawen-nneɣ d ixemmimen-nneɣ ad ilin di lehna, ad aččaren mačči s leḥwaǧ n ddunit, lameɛna s tidet Ṛebbi ara yilin i dayem. Ul n bunadem, am akal yettili d win yettarun lfakya lɛali, lxaṭer iṣeḥḥa, neɣ win yettarun ccɣel isennanen d ucikawa lxaṭer diri-t. Kunwi ttḥessisen iḍ-agi, tessnem acu ɣef necceggɛawen tektabin d lekwaɣeḍ mi ara aɣ-tketbem? Lxaṭer nebɣa ad ččaren ulawen-nwen mačči s lewsex n tektabin n ddunit, lameɛna amzun s lqut, s wawal Ṛebbi ara kun-imlen abrid, ara kun-isseǧhden i tikli yeṣfan deg ubrid Ṛebbi. Win yettqelliben lefṛaḥ di lqanun n Sidi Ṛebbi, yettḥebbir ɣef lqanun-is, s tidet argaz-nni d aseɛdi.

Ma neqbel-it s wul lɛali, izmer ad ibeddel tikli-nneɣ. D Sidna Ɛisa i d-inan, Ma ur tettmettat ara tɛeqqayt n yirden, mi ara tt-ḍeggren deg wakal, ad teqqim weḥd-s. Lameɛna ma temmut, tettak aṭas i iɛeqqayen nniḍen. Sidna Ɛisa yemmut iwakken ara d-yefk tudert n dayem i waṭas medden, yeɛni i wid irkul ara t-iqeblen. Ay aflaḥ ikerrzen akal! ur cɣel ara kan s wayen ara yesserwun tɛebbuṭ-ik ɣef ayen ara yaččaren lǧib-ik s lfayda n ddunit. Anida tella lfayda-k, tin ara yili wul-ik. Ur xeddem ara kan ɣef lmakla ifennun, lameɛna ɣef tin ara idumen i tudert n dayem.

Ṛebbi yettakeɣ leḥwayeǧ akk s ṭṭaqa, si ara nefṛeḥ, si ara nerbeḥ, ad nqewwet iman-nneɣ. Ḥessis-t d ur t-id-iteddun yixebbaṛ nniḍen ɣef ayen ilan d lecɣel n win ifelḥen n lqaɛa. Nuba lexbaṛ n lxir tettili mkul ddurt ɣef ttɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef lɛecṛa deg yiḍ i Fṛansa. Tlanuba nniḍen mkul ssebt ɣef lṭnac ɣer rebɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef lwaḥda ɣer rebɛa deg yiḍ i Fransa. Nubat-agi i snat ttwafen deg Transworld Radio Monte Carlo, onde moyenne 205 mètres, PO di lpusṭ-nwen. Ladɣes-nneɣ, atta-ya. Nnuba, lexbar n lxir.